Таатта Ытык Күлүн олохтооҕор Александра Павловаҕа Саҥа дьыл бырааһынньыга айар-тутар иэйиитин уһугуннарар эбит. Кини оҕолоругар-сиэннэригэр араас сонньуурдары, куукулалары оҥорон бэлэхтиир эбит. Бу туһунан кэлэр матырыйаалга көрүөҕүҥ. Александра Васильевна икки тыһыынча уон түөрт сыллаахха Дьокуускай куоракка олорор эрдэҕинэ быыстапкаҕа сылдьан, дьон оҥорбут куукулаларын сэргии сэҥээрэ көрбүт. Уола ийэтэ дьарыктаныан баҕарар санаатын өйөөн, тута матырыйаалларын булан биэрбит. Онтон ыла бу дьарыгы сөбүлээн араас куукулалары оҥорор буолбут. Бастакы оҥоһуктарыттан биирдэстэрэ бу тирии имитэ олорор эмээхсин. Бастакы оҥоһуктарбыт онно туору күөлгэ хаалбыттара. Онто бу эмээхин буоллаҕына манна быыстапкаҕа диэн киирбитэ күөлгэ. Онтон быыстапкаҕа киирэн манан устунан Дьокуускайга бара сылдьыбыта. Маны эмиэ биир кукольник оҕонньор оҥорбутун көтөр ону кытта аргыстаһаннар баран дьыбыттар. Онто кэлэмэ ити дойдутугар таххабакка олорор. Онтон балла дьэ тупсараммыт аны арый да бөҕө гына итин таҥастарынан оҥорор диэбит бола каккаастаан бараммыт. Кэнники бола бу маннык оҥорбуппут бу ячейканан оҥоһуллар. Килейдээн иҥиннээн симиэс оҥорон баран онно бу туох Үрүҥ астааратыгар онно оҥорбуппут бу хахалары хаха диэт моруоһан ини. Дьон кэнниттэн аны суора күөлгэ кэлэн бараммыт аны баатанан оҥороллорун көрбүтүм. Эй, наһаам сыырбытым эмиэ баатанан оҥоро. Ону бастаан өйдөөбөтөм, хирэйдэрэ олох үчүгэй баҕайыҥын, хирэйдэр хайдах оҥорор баҕайыларай диэн. Онтум молк, молт баары буолар эбит, ол молтка. Дьэ, уол аны молт уруттаран ылла. орто уол уонна дьэ инструменнербин иин барытын дьэ булан аҕалан биэрдэ. Инэнэн дьэ аны ол туох оҥордубут. Баат, баатынай оҥоһуктары оҥоробут. Бу балааны холоро бу былыын оҥорбутум. Мин бэйэм дракон хылыгар төрөөтөҕүм дии. Ол иһин бу дракону. Онтон баллана бу иннинэ ол тигр хылыгар тигр оҥорбуппут. Куоба хылыгар бу куобаҕа оҥорбуппут. Дьэ онто быйыл отто бу эриэн үөн хылыгар эриэн үөн оҥордубут хаһы даҕаны. Тугут онно бу мультиктартан оҥоробут. Дьэ бу били былыргы мультиктар сэбиэскэһэ гынааҕа били туох диэн этэ дии синем море белой пени диэн баар этэ дии ол били оставайся мальчик с нами диэн ыллыыр этэ да русалкалыыр дьэ аны буолла бу туох водяной я водяной водяной диэн бу буолла бу куобахтар куобах ылыгар оҥоһуллубуттара бу эмиэ тугунан ити ичейкэнэн ардьахай бөҕөлөр таһырдьа таһырдьа хайылыыллар да кыстыыллар даҕаны Уонна тобу быйыл бу оҥоро сылдьабын, бааталын. Уонна тыһы бу кузя. Кузяны оҥоробун наһаа өбүлүүбүн. Бу кыыһырбыт кузяны бу дьиэ харабала диэн оҥорбуппут. Александра Васильевнаттан тымныы оҕонньор хайдах оҥоһулларын көрдөрөрүгэр көрдөстүбүт. Бюджетнай ньыма диэн бар байаан буоллаа дии. Суорат хаата бу. Онно дьубуку хаһыаты сыбаатыбыт, эрийэн баран уган кэбистибит, маны туттардыбыт. Эми хаһыаппытын эрийдибит, чороччу уонна мантыкабытын манна курдук олордон бараммыт ордук илии оҥоробут. Дьэ бу илиитэ кылгас да уһун да буоллаана ол ничего. Тоҕо диэххинэ походу хайыгын. Баатанан уһатаҕын, Так. Бу валлааны үчүгэйдик туттун диэн бу кылаастары манна туттааччыбын мин. Курдук. Иддик намарамыт бу кумааҕынан дьэ, маны эрдэ митэбин бэйэм. Маны бу кумааҕынан эрийэн. Туттаран иһэбит. Эрийэн. Баллара түн айдааны манны бүк тута тута кетит кынабын. Оччону аллара түкен бурдук.

сирэйбитин олордобут холобура өһө хотуоба иһирэй миэхэҕэ уох инньэҥинэн буоллаан бурдук бу пластилинынан бу маннык бу пластилин бар скульптурнай диэн бу маннык пластилиннан бурдук сирэй оҥор бэйэм ирэй оҥорон бараммын онтон дьэ бу хуубалары буккуйаммыт такиэммит туох оҥоробут бэйэбит туттар били глина аннугар полимерный глина аннугар уонна манан дьэ бу даһаба уураммыт Арыылаан-сыалаан баран хаба уураммыт бу муол тоҥордум. Бу муолдунан бу муолка дьэ оҥорон бүппүт кэннэ кубурдук сирэйи баттаан ылабыт. Маннык сирэй буолар. Бу эттээн-сииннээн тугунан баатанан сыбаан бүтэрэн бараммыт дьэ маны-маны килийдээт манна олордон биһип курдук.
Ото хайдах баата бассары? Ото бу маннык иин боростуой бааталар бассаллар. Бу баллаҕана хаамай кэнники дьэ бу манна бу чараас гына бу бу үрдүнэн баатанан сыбаан бараҥын кэнники суубатын дьэ сонун оҥорорго бу маннык баата үчүгэй эбит. Бу бэйэтэ көпсөркөй маны бурдук көннөрөн, үчүгэйдик көннөрөн баран Дьэ курдук түһэрэн тугун оҥоробут, таҥаһын оҥоробут. Онтон баллаана килиэй саамай кэнники килиэйдиибит бу маннык килиэй барсар. Маннык килиэйи уулуубун мин уулаан баран бу акриловай Түгэни куурар. Итирдик. Александра Васильевна оҥоһуктарын бастакынан олоҕун аргыһа Иван Иванович көрөн хайгыыр, санаатын үллэстэр, көмөлөһөн, ситэрэн-хоторон биэрэр. Тымныы оҕонньор торуоската талахтан оҥоһуллар буолла. Уйбаан эмиэ илиитигэр талааннаах бу туос иһиттэри, хамыйахтары, ытыктары барытын бэйэтэ тутан-хабан оҥорбут. Арыгыгар
туйас бук баар. Маны манна арыгыны уонан хайын окко дьаһартахына оннук наһаа ууллубат. Эн оҕо сыдьан оччоҕуна туос иһиттэн аһаабыт буоллаҕын дии. Мин оҕо сыдьан аһаан бөҕө буллаа дии. Ким тигэрин көрөр этигиний? Ийэм.
Ай. Эһэм эһэм оҕонньор эһэм оҕонньор мас ууһа этэ. Муус оҕонньор. Куоракка элбэх дьиэни тутуспут киһи. Инньэнэн кэлэ-бара сылдьан ол-бу сээкэйэ аҕалан дьэ миигин үөрдэр көтүтэр этэ. кэһиитин аҕалан. Эн өссө тугу-тугу уһанаҕыный?
Оттон мин ити оҕо олохпостор оҥоробун. Олун тыкыннахана дьэ болор оҕо. Наһаа сүрэй, оны иждеһэ жайго дуотунай бо. Ыһыахха манны буддук тутан бараңын хыйдябын. Бу курдук ағым саастаах ытык дьоммут күн соноto суох айар үлэ үгэнигэр сылдьаллар. Парасковета Тарнова, Степан Атастыров, саҥа күн, Таатта.